Häerzlech wëllkomm zeréck bei enger neier Episod vun Kaméidi, Luxembourg's finest metal podcast mam Pit a mam Gilles. Bonsoir. Bonsoir, den Här. Wéi geet et, Monsieur? Mir geet et ganz gutt, ganz gutt. Kann net kloen. Schéin.
Hun mer prächtig prächtige Sache, mer sin rem ënnerwee mat uncovered Sachen, Sachen opklären, iwwert Bands ze schwätzen, déi Geheimnisser op d'Spur goen, jo mir machen d'Saach spannend, d'Läichen aus dem Keller raushuelen an esou, genau an do hun mer eis halt geduet, mir hun zwar schon e puer méi extrem Bands duerchgeholl an et wäerten der och nach ganze Koup kommen, an hun.
Do hun mer eis eng Band elo rausgepickt wou wierklech d'Massen trennt a ganz villem wat se man, ob et an der Musek ass wou se man, an dem visuellen wéi se optrieden oder generell de ganzen Trubel ronderëm wou déi Band do produzéiert soubal se an de Medien optauchen oder sou. An dat ass déi britesch Extreme Metal Band Cradle of Filth. Yes.
Eng Band wou mer allen zwee kennen, den ee vläit mhm. besser wie den anderen. Mee wat wat wat ass Cradle of Filth ass déi Weke de Schmutzes. Genau mat den Scheine Numm schon mal Schein Numm ja.
Fi allen Schrëft huet mir deemols ëmmer äh, war war ëmmer schmock voll ze kucken. Haut Ja de schon de Logo haut fallch da ëmmer cool muss ich so ja. Dat schon irgendwie kult awer. Jo, jo, also si hunn definitiv hiren Numm befestegt an der Metal-Zeen, do kann een näischt soen. Dat stëmmt, an ech menge si ginn et och schonn säit 91, dat ass och elo schonn 30 Joer, wou et déi Band do gëtt. O waart, wann ech dat elo nach eng Kéier iwwerleeën, da schüttert et mech nach eng Kéier. Dat ass krass, gell, dat ass krass. Dat ass wierklech krass.
Wéi gesot, si ginn et wierklech scho ganz, ganz, ganz, ganz, ganz laang, hunn och eng, eng stattlech Diskografie hannert sech, si fir vill Saache bekannt, well se vläicht erfollegräich sinn, an awer och fir ganz vill Saachen, well se vun, jo, vun de Leit gehaasst ginn, eben well se esou sinn, wéi se sinn. Well se de Black Metal zerstéiert hunn. Voilà, do war ee Purist, deen dat elo behaapt. Een!
Mä et ass méi wéi een, leider. Jo, natierlech, natierlech, et sinn der méi, et sinn der méi. Jo, wéi et, wat, wat, wat ass dat Markant u Cradle of Filth, éier mer elo e bëssen duerch hir Diskografie ginn? Wann s du den Numm Cradle of Filth héiers, u wat denks de?
Jo, also et ass eng vun mengen éischte Begéignungen iwwerhaapt mat Extreme Metal gewiescht. Souguer nach laang bevir ech Extreme Metal gelauschtert hunn. Ech hat hien nämlech kennegeléiert an engem ganz zaarten Alter nach vun, ech mengen, 13 Joer oder sou ongeféier. Do war e Video vun hinnen op enger Rockshow vun MTV owes spéit gelaf.
An ech war schockéiert, well déi Zäit war ech just esou, jo, Grunge an New Metal. Nee, bei wäitem net, bei wäitem net, oh mei. Do si Welten dotëschent. An dee Clip huet ugefaangen, dee war och net ganz jugendfräi, dee Clip, ech schwätze vum Lidd From Cradle to Enslave, Jo, From the Cradle to Enslave, jo. An
ech war esou, What the fuck? Fir mech war dat pure Satanismus, wat do gelaf ass an deem Videoclip, gell, richteg déck vill Blut a Gore an a Brëscht hues de gesinn an alles war esou, esou onhelleg einfach gell ja, ja. Ech war total schockéiert, dat war déi Zäit war absolut guer guer näischt fir mech gell. An dann äh, vill méi spéit eben, wou ech mar méi do rakomme sinn duerch dech äh, ah, dann am Biergefangen ze gefalen an äh, hun so vill gelauscht dat äh, an wou mat verbonnen ech se freeste äh, ja mat Jo, ech weess net, wéi ech soll soen, einfach mat engem, un sech, un sech bedeiten se mer schonn eppes, well et eben eng vun den éischte Begeegnunge war mat Extreme Metal. Mee ech muss och soen, haut lauschteren ech se net méi esou vill. Ech mengen, mäin Ouer ass iergendwéi aus dem Cradle Sound rausgewuess, leider. Jo.
Jo, dat verstinn ech. Dat mir hate schonn oft iwwert iwwert déi Situatioune geschwat, wou wou mer Bands vu fréier einfach net méi esou appreciéiere kënnen. An eng genau Begrënnung gëtt et net, well se am Fong genau dat maachen, wat wat aner Bands och maachen, wat mer lauschtere, mä iergendwéi passt et net méi esou. Vläicht deelweis och net zäitgemäss. Ähm, bei mir war et jo natierlech kloer, ech hunn dat schonn oft hei gesot, ee vu mengen éischten Alben, wou ech kaf hunn, ouni ze wësse wat et ass, war Cradle of Filth. An dat war Love, Love, Hearts and Witchcrafts, eng Compilation, wou alles drop war, wat se bis dato gemeet hunn. An, Ech hun de Videoclip och kannt an effektiv si haaten jo masseg vill, eng vun deenen éischten Metal Bands iwwerhaapt wou wou e Videoclip huet dierfen weisen wou sou ausgesinn huet wéi een ausgesäit an do sinn si ganz ganz schlëmm an an an an d'Wuert geholl ginn vun jo also ech mengen et gëtt keng religiéis Gesellschaft déi sech net géint dee Video do ausgeschwat huet gell? Obwuel een. Obwuel wann ee kuckt, et ginn nach méi schlëmmer, gell, fir déi Zäit, gell. Éischtens dat an zweetens huet et jo näischt mat Satanismus ze dinn. Nee, guer net. Ass ganz vill Gothic mat dran, also wann s de aus haiteger Perspektiv denke kucks, da ass vill Gothic dran, vill Clive Barker Horror a Lovecraftschen Horror dran, jo.
An eben och wat ech bei hinnen. Ech wëll net soen, datt ech et haut méi appreciéieren, mee dat, ech mengen, do ware mer allen zwee op enger Wellelängt, wéi mer ugefaangen hunn Cradle ze lauschteren an och zesummen dat Interesse fonnt hunn. An dat war jo den Album dann, ech mengen, dat war Nymphetamine an dono Godspeed an The Devil's Thunder. Dat war esou déi Alben, wou eis allen zwee e bëssen esou an déi. jo, an déi gotesch inspiréiert Welt, wou si do kreéieren, ebe mat mat deene berühmte Schrëftsteller, ob et Barker ass oder Lovecraft oder generell deen alen ale briteschen haunted, ja. haunted Atmosphere. So. Dat, dat war ëmmer en Trademark fir si an ech mengen, dat hunn se och deemools esou gutt riwwerbruet, datt et engersäits faszinéierend war, obwuel Musik vläit net elo déi performantesten ass, wann s wann s verstees, wéi ech dat elo wëll ugoen. Si sinn elo keng, déi elo, jo, dat ass net technesch iwwerlueden, dat ass net super komplex. Et verkeeft sech awer gutt. An dat ass och e Grond, firwat dass se deelweis gehaasst sinn. Jo, well se sech jo trotzdeem souwisou gesinn an der Black-Metal-Zeen Beweegen ugefaangen hunn, sech och dovun inspiréiert gefillt hunn an eben och e bëssen gläichzäiteg mat Dimmu Borgir e bësse Sellout gemaach hunn. Dat war, dat ass nach bis, am Fong ass dat nach bis haut en No-Go an der Black Metal Zeen. Sellout, dat ass einfach, jo. Dat geet anscheinend geet dat einfach net ne an dobei fannen ech ass dat awer elo. Ass iwwerlieft also déi Attitüd fannen ech ass bei wäitem iwwerlieft.
Fannen och also ech mengen en och ënner ville Black Metal Fans sinn Albume wéi Dusk and Her Embrace, The Cruelty and the Beast zielen haut och zu Klassiker allgemeng an der Black Metal Szene genau esou och wéi Dimmu Borgir, Throne Darkness Triumphant zum Beispill ne. Dat ass richteg.
An ech sinn och iergendwou fest dovun iwwerzeegt, datt wär et net wéint Cradle of Filth oder Dimmu Borgir oder déi spéider Satyricon Alben, wou se e bësse méi probéiert hunn, oder ob se et elo gewollt gemeet hunn oder net, mir wëssen dat net, mä wou se wierklech gemierkt hunn, ok hei fléisst eng gewësse Nout Kommerz eran, dat huet Dieren opgemeet fir ganz, ganz, ganz vill Lauschterer, wou dat do nimools siche gaange wären. Dat stëmmt.
An jo wann wann ee sou hir Diskografie kuckt, wat wat wéini hunn se ugefang hat hat ech gesot 91, 91 ass sinn zwar nach Demoen an esou erauskomm, dat war wierklech ganz ganz ganz um Ufank. Jo. An deen éischten richtegen Album, deen ass vu 94, dat war The Principle of Evil Made Flesh, wat ass och scho bal e Klassiker, gëtt awer gär vergiess, muss ech soen. Jo, jo, jo, jo. An dat ass wierklech rau, also do verstinn ech och dass du kanns et wierklech net als Black Met, also als Black Metal definéieren, och wann et vläit visuell esou eriwwer kënnt. Jo, dat stëmmt, jo. Dat ass am Fong eng reng, dass dat, dat, dat déi gewëssen. Horror iergendwéi. Horror, Corpse Paint natierlech ass vill benotzt ginn. Jo, jo, jo, jo. Mee fir de Rescht huet et relativ wéineg, zemools wéineg mam Sound ze dinn, deen aus Norwegen komm ass.
Jo, dat stëmmt. An ech mengen, elo wa mer souwisou dobäi sinn, do gëtt et déi déi famous Doku, wou mir och all scho gekuckt hunn, ah, wou en, wou de gewéisch, wéi heescht e scho méi, de Sam, Sam Dunn, ass et Sam Dunn? Ah jo, jo, jo. Wou hien iwwert d'extrem Metal-Welt schwätzt an hien erwäänt si och. An ech mengen, si sinn och. Mindestens genau sou wichteg wéi Gréisste wéi Mayhem oder Darkthrone oder sou, gell? Och wann se net direkt un de Black Metal run knäppen, mee einfach fir déi extrem Spart sinn si fannen ech ganz wichteg, gell?
Jo, fir déi extrem Szene am Allgemengen sinn se wichteg, also si gehéieren dozou, definitiv, gell? Si hunn e groussen Numm eben, si hunn sech den selwer. si geschafft fir dohinner ze kommen wou se sinn an dann hu se dat déi Plaz och verdéngt ne. Dat stëmmt.
Wat ech ëmmer appréciéiert hunn an dat hues de war an hirer an hirer Karriär elo muss ech soen nodeems ech dee famousen Album déi LP do déi Doppel-LP do kaf hat deemools War ech ech natierlech, ech war geflasht dovunner, mä du hues natierlech d'Musek nach net esou einfach fonnt wéi haut. An dat nächst mat deem ech a Verbindung komm sinn, dat war halt Cruelty and the Beast an dat war och den éischten, jo Konzept, richtege, richtege Konzeptalbum wou, wou ech iwwerhaapt gelauschtert hunn. Jo, jo, dat stëmmt. Ech mengen da war ech och d'Éischt Kéier bei, bei hinnen esou an, a Verbindung domadder komm. Jo. Dat stëmmt. Eleng d'Story vun Cruelty and the Beast, si besangen eng, wat ass et scho méi, eng ungarnesch, oder wat? Oh freck, ech weess et net. Elizabeth Bathory, also déi Gräfin, ass och eng Massenmäerderin aus dem, ech wëll och kee Quatsch erzielen. Aus dem ale Rumänien, mengen ech. Voilà. Mengen ech war dat, ne? An si hunn e ganze Konzept do ronderëm geschriwwen. An ech fannen deen Album esou rau an esou engersäits knaschteg a vläicht sou net sou gutt produzéiert wéi dat wat se haut maachen natierlech, mee deen deen ass dat ass mat hiert beschte Wierk, ebe well et esou haunted ass, wierklech sou sou deen du hues, ech hunn haut ëmmer nach e mulmegt Gefill wann ech dee ganzen Album lauschteren. Jo, jo dat stëmmt, dat stëmmt. Dat ass wierklech erdréckend iergendwéi. An hei seng Vocals, hien ass bekannt fir seng shrieking Vocals an et gëtt keen Won aneschters sou krass séngt wéi hien. Dat ass mengen ech, da wollt ech elo als nächst drop angoen, ech mengen dat ass einfach den Haapt Trademark. Ech menge si hunn, si sinn haaptsächlech bekannt do wéinst se, wéinst dem Dani Filth sengem sengem Gesang ne. Ech menge gëtt wierklech an Optrëtt, jo. Ech kenn och elo keen aneren deen sou séngt. Yeah, net wéicht op den Album, ne. Net wierklech.
An dat, dat ass och witzeg elo, egal ween s de frees an der Zäit oder egal wéi, et, wann s de Cradle of Filth sees, du, et fält der just hien an, well déi aner sinn net wichteg. An dat gesäis de dann och zum Beispill op hirer immens laanger Lëscht vu past members, wou an där Band do gespillt hunn. Hien ass nach ëmmer dobäi. Hien ass de Mann, wou d'Soen huet, sinn ech och iwwerzeegt dovun. An ech ka mer och virstellen, datt et net esou einfach ass, mat him ze schaffen. Well, wéi gesot, si hunn eng verdammt laang Lëscht mat ganz ville bekannte Museker, wéi zum Beispill den Nick Barker on the Drums, wou eng Maschinn war, déi fir déi Zäit an der Black-Metal-Zeen, hien huet bei Dimmu Borgir no gespillt, hien huet, ech weess net wou nach gespillt, e war wierklech present. D'Sarah Jezeldewa och op de Vocals, dat ass dat hiert Fraegesang hannendrun, ëmmer am Chorus an esou matgesong. Dat sinn awer grouss Nimm, wou do aus deem Haus kommen. An ech ka mer virstellen, datt et wierklech schwéier ass an där Band Cradle of Filth, ech wëll net soen unerkannt ze ginn, mee jo dach iergendwéi säi festen, fest, seng fest Plaz ze fannen. Zumindestens wierkt et esou. Jo, jo, jo, dat stëmmt. Bah, dat hues de ze oft bei verschiddene Bands, gell, dass du wierklech relativ oft Line-Up-Wiessel hues an et ass am Endeffekt just den, de Sänger oder esou, deen deen d'Band einfach souzesoe gehéiert an alles ronderëm wiesselt déi ganzen Zäit. An ville Fäll mol net op, ne? Jo, jo, dat stëmmt. Bon, wa mer elo e bëssen, wéi gesot, nach eng Kéier duerch d'Diskographie ginn, Mir hunn hat The Principle of Evil Makes Flesh, 94, dunn ass Dusk and Her Embrace, 95, erauskomm, ah nee, pardon, 96 ass deen erauskomm, do virdru war dat eng kleng EP. Also si ware reegelméisseg dobäi an ech mengen, dee Rhythmus hu se bis haut bäibehalen. An en aneren Album, wou ech och onbedéngt muss erwänen, well dee mech fir d'éischte Kéier an d'Ver.

Mat dat bekannteste Lidd vun hinnen, nieft From the Cradle to the Slave, ass Her Ghost in the Fog ass do drop. Ja, an ja.
dat war natierlech da rëm ähm, äh, nach méi Succès, ob et MTV-méisseg war. D'Videoclips waren och net méi grad esou krass, muss ee soen. An deen een, ja. den, ähm, ah, wéi heescht den, de Razorhead, ach, den, de Spriecher, war do fir d'éischt keen Bradley, Bradley. Excuse me. Doug Bradley, deen de Pnet geschwat huet, jo.
Genau, genau, genau. Deen huet oft mat hinnen kollaboréiert, ech mengen op Midian, ech mengen op Nymphetamine an dann nach enke bei Godspeed an The Devil's Thunder. An, an op deem leschten ass en och ëmmer dobäi. Also e war reegelméisseg gär gesinnene Gaascht, ne. Et ass ëmmer gutt, en Cenobite bei sech dobäi ze hunn. Dat ass wonnerbar.
An jo, Middien, wéi gesot, dat war, dat war gäil. An dat, ech mengen, do war ech, an dat war déi Zäit, wou ech voll dra war. Well dat war, ech hunn, mengen ech, soss näischt gelauschtert wéi dat. Jo, jo, jo, jo, jo. Dat war, dat war eng schéin Zäit. Mat deem Phetamine och. Ech mengen, dat war och esou ee vun den éischten Albumen, wou ech dann dono e bësse méi erakomm sinn bei hinnen. Jo. Natierlech och en Album, wou ech elo muss soen, en ass. Einfach fir eran ze kommen. Et lauschtert sech immens gutt, an ass elo net ze krass an. Jo, an ass och net iwwerproduzéiert. Jo, jo, an och eben d'Lidd Nymphetamin, ech mengen dat kennt och bal jiddereen. Ech mengen dat ass mat ee vun hire bekannteste Lidder och am allgemenge mat der Sängerin Kristen Wiig. Kristen Wiig, jo, jo, genau. Jo, vu Leaves Eyes, dës zwou mengen ech nemme do. Jo, an jo, ech fannen do ginn ech der Recht, Nymphetamin war eng. Angenehm erfrëschend Ofwiesslung am Verglach zu Damnation and a Day, wou dat d'Joer virdrun erauskomm war. Dat war jo och rëm esou e bombastesche Konzeptalbum iwwer de Garden of Eden an alles dat, wat wat do schif gelaf ass. Laut, jo, si hu sech deelweis och un der Bibel orientéiert an do hir eege Versioun draus geschriwwen. An dat dat fannen ech ebe grad dat Faszinant, weess de, se kënne wierklech eppes huelen an, Et, et, et ëmmer erëm, ëmmer erëm iergendwéi esou maachen, datt et creepy eriwwer kënnt, ouni datt et äh, ze vill creepy ass, mee esou en, ja, esou en Halloween-creepy. Ass dat falsch?
Nee, ech, dach, dat, ech versti wat s de mengs, jo, dat passt och als Begrëff, géif ech soen. Ech mengen, et ass och ëmmer déi Zäit souwisou, ëm Oktober, November, wou Cradle of Filth den Album erausbréngt. Ech mengen, dat war nach ni aneschters. Jo, passt och einfach, passt einfach mat der Stëmmung, mat wéi Hir herbstlech Stëmmung einfach. Jo, an dono ass zum Beispill.
Da koum nach déi Former, Formergraphy, déi koum jo nach dono.
Déi hat mer net besonnesch gefall, muss ech soen. Jo, dat stëmmt. D'Gamma ass ni erakomm an deen Album. Deemools net. Ech muss soen, mëttlerweil fannen ech se ganz gutt an et deet mer leed. Okay, ech hat se vun do un ni méi gelauschtert, dofir weess ech et net. Nee, ech weess net. Also, wann s de déi alt erëm kanns. jo mat verschiddene Facettë lauschteren an du weess wat si bis elo gemeet hunn, fannen ech ass d'Phornography net esou schlecht, och wann et net nimools u Klassiker eru kënnt, au contraire, et ass och bei wäitem kee vun hire stäerksten Alben, mee ech fannen. Esou Lidder wéi, ech mengen dass de Ville Valo vun him ass och do um Album drop als Gaaschtsänger an dat dat war awer irgendwie nice, dass e sech och, och wann et dann erëm aner kommerziell Bands sinn, mee se hu sech awer do nach och net elo geschummt fir fir esou Saachen ze maachen, gell. Ech mengen si haten och op deem bis dato waren se e Status gehat wou et souwisou schäiss egal war, ech mengen do hätte se kéinte maache wat se wëllen. An et wär awer gudd ugewiescht, well se hun hir fest Fanbase, gell? Ah, jo, jo, kloer. An déi leeft hinnen net fort, ne? Datt elo en Hardcore Black Metal Elitist eppes dogéint huet, datt ass hinnen da sou lang wéi breet, gell? Ech mengen, am Endeffekt, et gi jo keng, keng geschriwwe Reegelen, wéi Nee, nee, Black nee. Metal ze kléngen huet, oder wéi iwwerhaapt Musek ze kléngen huet, ne? An s maacht einfach, op wat s de Bock hues, ne? Dat stëmmt.
Mee elo wou s de dat sees, An do kommen ech dann zu deem famousen, war et, ech mengen et war Thornography oder et war Damnation and a Day. Ja. Ähm, zu deem Zäitpunkt hunn ech ganz vill Metal Hammer gelies. Ech mengen du och oder just nach net. Ähm, an der Metal Hammer hunn se och gären Alben duerchgeholl, déi, déi da vun anere prominenten Metaler, déi wou an ja. Äh, Band spillen kritiséiert ginn an du, ja. du, du kann ich mech hun App erinnern ähm, du hast den ich mengen war den der nation an the day ass vum vum Frost vu Satyricon äh, reviewt ginn mhm.
an Ech verstinn seg Reaktioun, méi egent vu sonch so dats Band net wécklech dofir kann, dat se ëmmer rëm ënner dem Black Fende, äh, Black Metal Fdel do landet. An zwar je net dat wann dat do Black Metal ass, Da ging hien direkt ophalen mat Musek maachen, well dat do huet absolut näischt mat Black Metal ze dinn. An jo, en huet och Recht. Jo,
jo. Et ass, et ass Extreme Metal an do ass vun alles dran. An da awer fannen ech déi Ausso awer och e bëssen, jo. Puristesch gesinn. Muss dat sinn?
Jo.
Mee do, do kann ech mech effektiv gutt drun erënneren. An jo, ech hunn dat ni verstanen, well esou richtegen Black Metal, wéi et Zu 94 an esou an Norwegen hätt ech zu deem Zäitpunkt net kënnte lauschteren, dat dat wär net gaang. Jo, ech mengen do waren, dat war einfach net eis Zäit. Ech mengen mir sinn net an der Zäit, an där Zäit géiwe grouss ginn, oder dach si mer schonn, awer mat enger anerer Musek, loosse mer esou soen ne.
An mir si réischt vill méi spéit zu deem richtege Black Metal komm gewiescht ne. Dat stëmmt, dat stëmmt. Do do dat do hat en eif mir hat eif da keen Ouer dofir gehat, gell, souwuel dat ass wann se esou Lo-Fi produzéiert ass, gell, dat wär domat net gaangen an do hat den d'Cradle schon relativ fréi op eng gutt Produktioun gepocht awer, Jo, gell, si hunn wat ech och sech, gutt fannen, gell, jo. et passt och bei bei hiren Stil ne am alle Si hunn Fall. sech am Fong zimmlech fréi vun deem Konzept distanzéiert, scho bal Jo. kann sou den éischten Album hat absolut näischt dermat ze dinn, gell. Jo, jo, jo, jo, jo.
An dono ass jo direkt Déngens komm, eisen Album soen ech mol, Godspeed an The Devil's Thunder, wou vun
2008, jo, oder wéi heescht en nach, ech mengen The Life and Crimes of Gilles de Rais, Gilles de Rais, jo, jo, jo, dat ass wierklech en, also ech sinn iwwerzeegt, datt dat hire beschten Album ass aus hirer spéiderer Karriär,
Concept Album souwisou. Och eng stattlech Längt, also mat mat iwwer 70 Minutte Spill Spilldauer, dat ass schonn grousse Kino fannen ech. Ass gell den Album, do kann ee wierklech absolut näischt dogéint soen, dee mécht echt, deen ass fun ze lauschteren. Ech mengen se haten do och en Celtic Frost Cover gemeet vun, well si den Celtic Frost hat och e Lidd iwwert de Gilles de Rais, wéi huet dat schonn geheescht, ah Into the Crypts. Into the Crypts of the Rays oder sou. Ja, dat ass vun hirem éischten Album, jo. Jo, jo, jo, jo. An dat war jo och deen Album, wou hiren neien Drummer, wou nach ëmmer dobäi ass, wat mech e bësse wonnert, muss ech soen, Martin Skalunga dobäi koum, deen den Adrian Erlandson ersat huet. An jo, deen Album, ech, ech, ech lauschten deen haut, mengen ech, esouguer nach am léifste vun alles, wat se gemeet hunn, gell.
zumindest vun den spéidere Saachen jo awer wann en wann ech nach een Album Bock hunn och esou fir vun hinnen ze lauschteren dann ass et awer och definitiv Dusk and Heron Ways.
Jo ech weess net also bei deem hei ass se ass epesch se ass grandios. produzéiert ja, ja, an, an, an so ultra äh, wirklich dynamesch an mega atmosphärisch schon bal wie Theater e bëssen so. Ja ja ja doch dat kann en kenne schon bal seg Opféierung gesinn se ne kenne ech mer virstellen déi ech äh, nach relativ schätzen déi ech réischt vill méi spéit entdeckt hunn dat war eng EP vun hinnen déi einfach Vampire geheescht huet. Vampire, Dark Fairy Tales, iergend eppes. Dark Fairy Tales in Fallustein. Déi ass zimmlech wëll. Jo, do ass och mengen ech Queen of Winterthorn drop, wann ech mech richteg erënneren. Ech menge jo, dach. Jo, dat ass e bëssen esou en Rohling, soen ech mol, well deen hat, do ware vill Lidder drop, déi sollten, mengen ech, op d'Dusk and Her Embrace sollten déi drop sinn, an déi hunn et awer net drop gepackt.

Et war net esou gutt ukomm. Haten se net och en T-Shirt gehat wou drop stung Jesus is a cunt? Dach.
War den dat si?
Okay ech war mer war mer net méi sécher. Also ech weess dass et gëtt esou e famousen T-Shirt vum Marduk an et gëtt ee vun hinnen. Jo ma ja ech ech verwiessel déi och ëmmer well Marduk kann och esou eppes jo.
Mee dat häss de ni kënnen un do gell? Nee dat kenns de net un do gell nee.
Sonndes fir an d'Mass geet just eng Kéier gell? Well esouguer an der Schoul wärs du domm gekuckt ginn, gell? Du hat, du wärs doudsécher, also du häss wahrscheinlech aus dem, aus dem Sall geholl ginn. Wahrscheinlech, ja.
Dat, mee dat war jo och grad esou dat Interessant do drun. An fir mech war, war, war Cradle of Filth eben déi éischt Begegnung mat deem, wierklech deem Extremen an bëssen deem Fuck you, looss mech maache wat ech wëll Metal. mhm, mhm, wo ech och mhm. wirklich wollt äh, wëssen em wat dass et do geet an hei an do an äh, ja dat war, war, war, war nice war wirklich nice absolut nee mir sinn äh, fertig mir sinn ich bei 2008 so, ich, 2008.
ich wollte aber dazu so nee, du, nee, äh, alles nee. wat no alles wat no Gottspieler devil fand da kommt as war für mich mir so dat ja okay ich verstehen engerseits Ech verstinn engersäits. Zemools déi, déi zwee Joer dono komm ass, déi Darkly Darkly, Venus a Versa. Jo. Ah, nee.
Se huet hir flott Momenter, mee am Allgemengen, nee, dat ass, dat ass net méi dat. An ech mengen, dat ass, wéi s du sees, sou ab do huet d'Band, ech wëll net soen, dass et e bëssen zerfall ass, mee do si wierklech och déi lescht Memberen, wou méi laang dobäi waren, sinn du sou lues a lues gaangen. De Paul Ellender war do schonn, mengen déi waren do erëm do oder ass erëm gaangen oder iergendwéi sou eppes. An nee hie war do erëm zeréck komm. Ech wëll net soen, datt den Album ultra schlecht ass, mee dat awer
jo awer als gutt géif ech et och elo net bezeechnen. Trotzdeem eng gutt, eng gutt Erklärung hat ech eng Kéier gesinn.

ouni elo hei elo hei alles breet ze rullen, feministesch gesinn en Album. Et ass méi op dat dat Rengt gaangen an an deem Album ass ëm de Konzept gaange vun dem jo vun dem Dämon Lilith. Ja. Déi ech menge war déi éischt Fra vum vum Adam ne aus der aus der biblescher Versioun oder esou iergendwéi esou eppes. Op jidde Fall et sinn et sinn e puer richteg gäil Lidder drop, wou richteg schnell sinn a richteg, okay dat do ass Cradle of Filth an anerer sinn esou, Hm. Ja. Dat ass net esou dat.
Ja, ja, ja, ja. ja. Also, ab, muss so wirklich ab do hat ich sie auch definitiv verloren ich mein, du war auch bis mir op äh, in aner Richtung gegangen weil ich so wollt lauschteren ähm, äh, auch die Donomantikor der wie ich gu nicht Hammer of the Witches 2015 gu kein Ahnung äh, süß die von 2017 Cryptoriana die

War och ganz ok an ech soen, ech soen lo de Manticore ass en Nymphetamin zwee, well e genau sou onkomplex an onkomplizéiert geschriwwen ass an en ass vergläichbar schnell erauskomm, well wann s de kucks hire Flow, wéi oft datt si Albume schreiwen, weess dann, et ass wéi s du sees, dann ass der och schäiss egal ob et gutt ass oder net, weess de, oder ob et Sënn mécht oder net. An The Manticore an Other Horrors war wierklech eng Zesummestellung aus wahrscheinlech esou nach Lidder, wou se iergendwou an engem Tirang leien haten, esou, ah komm mir spillen déi elo mat mat deenen Instrumenter, wou mer elo hunn, an esou kléngt et nämlech, ne? Hammer of the Witches hat ech guer net gär. Guer net. Ech weess net, ech kann der net sou firwat. Ech weess net. Dass do war iergendwéi ze vill Symphonie an ze vill Atmosphär, ouni dass dass dat dass et creepy eriwwer komm ass iergendwéi. Ja, ja, ja, ja. War ech meng, ech hat, ech hat déi wierklech guer net gelauschtert, gell. Och ja. vun der neier, vun der ganz neier, vun uh, Existence in, in Futile, hunn ech meng och sos zwee oder dräi Lieder gelauschtert. An da war et dat. War wat fir mech Saach schon e bësse giess, muss ich leider so ja, ja, net, net weider gaangen. Ech verstinn den Démarche. Mee elo zum Beispill mat Cryptoriana vu, wat war dat, 2017, The Seductiveness of Decay, do sinn se awer wierklech, an dat huet mer da gefall, an déi viktorianesche Gothic Horror gaangen. Jo, jo, jo. An dat huet dat Ganzt erëm e bësse méi esou, hum, schmackvoll gemeet. An do waren och e puer richteg gutt Lidder, eben ënnert anerem och de Single-Auskopplung vum Heartbreak and Seance oder Deaf and the Maiden zum Beispill ass jo och eppes, wat ganz oft besonge gëtt. Mee, mee mat deem neien, wéi soll ech soen, ech mengen, mir haten eis eng Kéier kuerz, kuerz iwwer deen neien aus, ausgetosch. An deen neien ass jo elo 2021 erauskomm an ass, jo, an där, an enger mega komplexer Zäit och entstanen. A laut hinnen, ech hat eng Kéier en Interview gelies mam Dany Filvan, si hu wierklech elo, si wollten e Concept draus maachen. Iergendwéi, ech wëll net soen, datt dat net gelongen ass, mee se wollten d'Häll symboliséieren. Ech mengen, wann s de Cover kucks, Verstinn ech dat och. Yeah. Ähm, an wann ze äh, bësse kucks an wat et an den Texter geet, mé es un e ganz ganz ganz ganz grossen Deel un hirem Frust eben, well se net näischt Anesches konnte maachen, ass do ragefloss an ech menge vläicht schonn ze vill. Et sinn puer sau gutt Lidder drop mengen an äh, wéi heescht dat äh, ja, Existential Terror ass vläit lo net den de, de klassesche Cradle of Filth Song, méi en ass awer ëmsou méi

Sengem Gemälde. Dat ass och do mat dran. Ech hunn dat scho cool fonnt, dass se dat do rabruet hunn. Jo. Sou vill. Ja. Jo, dat. Jo, dat kann een och alles gutt fannen. Mee iergendwéi war et bei mir do. Hat sech ausgequédelt. Ech verstinn. Ech verstinn dech, mä ech si bei wäitem net elo esou waarm mat deem heite gi wéi mat aneren. An du wëlls, du erwaarts der awer ëmmer iergend eppes, wann s de, wann s de en Numm gesäis. An natierlech, ech mengen, et gëtt säit, säit deene leschten 10 Albume gëtt et kee Cradle of Filth Album, wou net fir d'éischt en Intro-Song ass. A soubal den Intro an dat zweet Lidd iwwergeet, dann héiers de just hien mat sengem klasseschen Harpygesang do erakomme, gell? Dat ass wierklech schonn esou. Ok, das so ja mir wëssen wees du mir wësse beschéi das e bëssen schlecht gealtert iwwer sovill Dekaden eben ja ja ja aber ich mein, seng doch bei weitem nimi so ja so morbid wéi zu nee, Zeitpunkt eng Stëmme ofgeholl mat der Zeit das vor ja ah, mittlerweile Jo ech mengen och zemools wanns de live Optrëtter kucks vun hinnen gell do mierks de et nach méi krass gell dat d'Stëmm wierklech némme sou dat ass. Jo a generell wann ech live live Opname kucken ech hunn der ëmmer ech hunn der ëmmer gesot well ech ebe grousse Cradle of Filth Fan nach ëmmer sinn an ech droen se wierklech ganz déif a mengem Häerzen, Ech weess net ob ech se ging kucke goen, sou gär ech se kucke gaange wär, zum Beispill 96 waren se am Atelier hei ne, do konnte mir nach vläit bis 10 zielen oder sou weess de,
mee elo weess ech net ob ech et ging maachen, well Live-Optrëtter si lusch vun hinnen, gell. Ech weess net ob d'Leit se kucke ginn aus dem Fait ech war Cradle of Filth kucken oder well ech d'Musek. Nach ëmmer gutt fannen. Dass dat, jo, dass dat. Si liewe mëttlerweil méi vun hirem Ruff wéi vun hirer Musek. E bëssen, e bëssen. An dat ass schued, well ech sinn nach ëmmer iwwerzeegt, dass, dass esou Alben wéi, jo, ech well, ech well. Jo, wéi all déi, wéi mer elo genannt hunn, déi, wou mir gutt fannen, wou och allgemeng als gutt ugesinn sinn. Déi hunn nach ëmmer eppes, gell, mee iergendwéi huet d'Band mat der Zait sou e bëssen einfach, einfach e bëssen ofgeholl, gell.
Jo, ech menge wann s de kee festen, wierklech an treie Cradle of Filth Listener bass an du lauschters en Album, egal ob do Saache sinn, wou der net gefalen, well dat kanns de natierlech iwwer d'Zäit gär kréien, dann ass dat, oder déi lescht Albe sinn wierklech, jo. Top notch Albe fir Fans, awer net net onbedéngt fir déi extrem Metal Welt. Jo jo jo jo jo ginn ech der Recht. Dass dass dass dass engersäits jo dass schued, mee bon ech mengen si ginn et jo och schonn esou laang an ech ka mer och net virstellen dass a mee et weess een net dat kann een nëmme iwwerrascht ginn vläicht iwwerraschen se eis effektiv an jo d'eescht deen ass 2021 erauskomm d'heescht. Nächst Joer kënnt wahrscheinlech schon am de nächste wees de dat muss ech soen si schon ziemlech fleisseg Punkto yeah. Album rausbrengen ne ja yeah, ja yeah.
Am Verglach zu so enger finnescher Band, mir fällt den Numm lo nëmme an. Hm. Keng Ahnung, ech weess net, wien s du mengs. Okay, dann ass gutt.
Dat ass net schlëmm.
Ech wëll also net hei net iwwer déi schwätzen.
Nee, dorëms geet et jo dann net. Nee, nee, nee. Nee, also, wéi gesot, ech, ech, ech géif elo net behaapten, datt si eng schlecht Band sinn, guer net, gell. Wahrscheinlech huet sech einfach mäin Gehéier weiderentwéckelt oder mäi Goût huet sech weiderentwéckelt.
Wahrscheinlech ass et och esou gréisstendeels dat, gell. Also, ech wëll se net schlecht schwätzen. Se sinn eng gutt Band, si hunn definitiv hir Daseinsberechtegung, well déi sech eraarbecht hunn. Awer jo, fir mech war et dat dann och, esou gesinn.
Jo, jo, dat stëmmt. Ech mengen, ech lauschteren. Och wann ech se lauschteren, ass et éischter méi aus engem nostalgesche Grond, wéi datt ech elo sees, oh, ech hunn déck Bock op Cradle. Et ass éischter, oh jo, als gutt als Erënnerungsstéck, komm, lauschteren eng Kéier Cradle. Éischter esou. Dat stëmmt, dat ass effektiv wouer. Ech mengen, ech muss och soen, elo wann ech, wann ech se lauschteren, fillen ech mech och deelweis, jo, keen Dag zréck. Déi al Zäiten zréck. Nee, jo, mee dat ass, dat ass wouer.
Et ginn, et ginn esou Saachen, wou dech kënnen verjéngeren am Sënn vun esou, ah freck, esou dat do war gäil deemools, dat ass och nach ëmmer gäil. Oder deelweis sees de, hm. Firwat hunn ech dat Lidd esou gutt fonnt? U sech ass et net esou gutt. Dat ass natierlech an dann däi Gehéier, wat developpéiert gëtt, ne? Jo, natierlech.
Mee jo, ech denken, egal wéi, sinn si, an do si mer eis absolut eens, an si si wichteg fir den extreme Metal a si si wichteg fir, fir déi nokommend Black Metal, esou wéi deelweis och, Jo, Melodic Black Metal oder Melodic Death Metal Zeenen, wou sech an Zentraleuropa, net onbedéngt a Schweden an an an de skandinavesche Länner, mee si si si gi ganz vill erwähnt a si ginn awer nach ëmmer geschat, zumindestens vun de vun vun deene. meeschte Museker, ausser natierlech aus dem puristesche Black Metal Zeenen, dat ass ja, ja, ja.
do schwätzt keen iwwert se, mee, mee se sinn, se si wichteg, dat ass, dat steet viraus, mengen ech. Mhm, mhm.
Jo. Dann, ging, also.
Jo. Dat war et schon. Nee. nee. nee.
Ech will näischt méi soen. Kee Bock.
Kee Bock méi.
Nee, ech gi soen, mir hunn och alles gesot, souwäit wat eis ugeet, ne. Ja.
Wann dir dobaussen nach ëmmer Quail-Fan sidd, dann ass dat gutt. Virun allem schreift eis, wann der wëllt, och wéi der se haut fannt. Huet sech eppes geännert? Neen, dann fanne se nach ëmmer esou gutt wéi domols oder fannt der och, datt se nogelooss hunn? Kënnt eis gären matdeelen wann der wëllt. Absolut.
Ech denken grad elo nach un eppes. Ech hu wéini eppes gesinn wou se eng effektiv eng Foto verglach hunn vum Dani Filf wann en haut wéi en haut ausgesäit a wéi virun 30 Joer gell esou an dann ass do esou en Teenager Framënsch wat drop reagéiert esou wow s ass nach ëmmer dee schéinste Mann op der Welt esou ok Meedchen du hues definitiv gesoff gell du bass net méi eleng well ok deemools huet en fir Fir eng eng Haaptfigur huet en eppes presentéiert, mee bon, dat ass dat ass eng aner Saach. Dat musst Dir Fraleit dobausse wëssen, a Männer och, an all aner Geschlecht och. Jo, natierlech. Ech hat an der Zäit och en esou e Fändel vun hinnen, wou ech an der Kummer hänken hat. Am Eescht? Jo, jo, ech hat dat keen. Jo, deen hung am Mengem Schaf esou. An Dany Phil ass jo elo net grad den allergréissten. Nee.
An ech ka mech nach erënneren, dee Pendel war an alleguer déi aner Bandmemberen, déi waren esou liicht gebéckt, dermat se alleguer an enger klenger, an enger Héicht waren. Ja, esou. Ja. Ech hunn dat déck witzeg fonnt.
Jo, dat ass scho witzeg. Ech mengen, awer se hunn jo och alleguerten déi, déi, déi, déi, déi ultra extreme Boots do un. Mat 5 Zentimeter Taille, ne?
Jo, zumools den, zumools den Dany selwer, jo, domadder ass hien da en gutt Stéck méi grouss och. Jo, an en bleift awer kleng. Jo. E bleift grouss an eisen Häerzen, mee e bleift kleng am Reellen. Mee bon, esou vill dozou. Fir déi dobausse wou net wësse wat Cradle of Filth ass, ech géing soen, egal wéi, gitt eng Chance. Lauschtert eran, absolut.
An jo, mir ginn, mir ginn elo zwar kee Cradle of Filth lauschteren, mir gi elo aner Saache maachen. Genau.
An mir verloossen Iech mat dësem leschte Saz. Ech ginn de Mikro un de Pit weider mat engem wonnerschéinen Harpygesang an Éiere vum Dany Filf, wann ech giff. Ech probéieren mäi Bescht. Esou ähnlech ass dat, wann ee Quail derfir flaatschert. Op jidde Fall.
Op jidde Fall Merci fir d'Nolauschteren. Ja. Ech hoffen, datt Der keen Ouerekriibs kritt huet. An da wënschen ech der alleguer e schéinen Owend, schéinen Dag, wat och ëmmer. A mir héieren eis erëm bei Calmady. See you later.